Chi 'di sôn yn agored iawn am eich salwch a a bod ysgrifennu'r nofel yn fath o therapi. Allech chi sôn ychydig am hwnna? Yym, ie, wel o'n i 'di bod ddim yn dda am tua pum mlynedd siŵr o fod, ond yn ystod y cyfnod yna mi o'dd y cymeriada 'ma yn 'y mhen i, ond fedrwn i ddim sgwennu storia amdanyn nhw i lawr ar bapur felly. Wedyn yym Pan ddaru ni ddechra, mi oedd gin i syniad reit dda am y am y cymeriada. Yym a mi ddaru sgwennu 'u hanas nhw yn sicr. Yym orffan y broses o wella swn i'n deud, ga i roid o fela, achos o'n i 'di gwella'n dda iawn cyn bo' fi 'di medru dechra sgwennu 'de. Ond yym do, dwi'n meddwl bod hyn wedi gorffen y y broses. A do'dd dim gwahaniaeth gin i sôn am dan y salwch achos yym dwi'n meddwl nesh i o deud Sue ac nid Kelly. Yym o'n i ofn ella bo' fi'n swnio fel swn i jyst yn gwi- o gwisgo cydymdeimlad on' ddim dyna be' odd o o gwbwl. O'n i o'n i jyst meddwl bod yn well bod yn onast amdano fo 'de. A do'n i ddim 'di bwriadu cystadlu efo hi o'n i jyst isie sgwennu hi ag yym ca'l help gynni hi 'lly mewn gwirionedd wrth 'i sgwennu hi. Yym. Ond ar ôl i gorffen hi, oedd y cwestiwn yn codi wedyn, be dwi'n mynd i wneud efo hi? Dwi'n mynd i roi ti yn ei hôl yn y draw a'i gadael ni a gadael hi fan'na am byth. Dwi am fynd â hi at gyhoeddwr. Yym, ond oherwydd fod hi 'di colli, wel, fe gin i rioed lawer iawn o hyder a bod yn hollol onest. Ond ar ôl y salwch 'ma, o' gin i ddim 'de. A wedyn o'n i o'n i ddim digon o hyder i fynd â hi at gyhoeddwr o gwbl. Wedyn o'n i'n meddwl, reit, os eith hi i'r gystadleuaeth 'ma, mi geith hi feirniadaeth, um, o dan ffugenw gan dri o bobl, a tasa dim ond un ohonyn nhw yn deud, reit, mae hon yn eitha darllenadwy, um, tasa'r awdur yn gweithio mwy yn ei tocio, fel maen nhw'n deud, a ni'n gwybod bod eisiau hynny, um, gwneud dipyn o chwanag efo hi, um, a wedyn mynd â hi at gyhoeddwr, wel, y fysa hi'n lasa hi gael ei chyhoeddi, wel, o'n i'n teimlo wedyn, um, fysa gen i'r hyder i fynd â hi at gyhoeddwr, de. Dwi dyna o'n i'n ddisgwyl, nid ennill.
Oedd hi'n haws i sgwennu achos bod bod chi ddim yn bwriadu ddi ar gyfer rhywun neu ar gyfer unrhyw beth? Oedd, dwi'n meddwl ei bod hi. O'n i jyst cael rhychi gadael i be' bynnag oedd yn dwad i mi ddigwydd 'lly mewn ffordd. Achos yym o' 'na ryw hen wreigan yna oedd eisiau cael hel- hel acha ac yym tybed be' nath honno, y stori honno? gymryd adain mewn ffordd a mi ath i rywle fyd do'n i'm yn disgwyl iddi fynd. Yym a hefyd o'dd gin yy y ferch gariad yn y dechra a mi ddoth 'na stori i hwnnw na do'n i ddim yn d- ddim oddan nw'n digwydd heb fi wbo bo' nw'n mynd i ddigwydd bron iawn os 'dach chi'n dallt be' dwi'n feddwl. Dwi dwi'n newid a newid a newid pan dwi'n mynd ati ag isio ga'l rwbath yn iawn a dwi'm yn gwbo pryd i stopio newid mewn ffor. Dwi dwi yn dipyn o berffeithiwr dwi'n cyfadda. Shwd i chi mynd ati i sgrifennu? Os na ddefodau dych chi, ydych chi'n dechrau am ddeg bob bore neu oes rhywbeth pendant fel yna? Na, dwi, dwi'n dechrau mor gynnar a medra i, 'di hynny byth yn gynnar iawn. Yym, o'n i 'di ffeindio sgwennu hon, o'n i ddechrau, o'n i'n cael gêm bach o gardiau ar y cyfrifiadur, a wedyn o'n i'n dechrau o'n i'n meddwl, sa fo'n mynd â fi i mewn iddi 'lly? Ac ar ôl gorffen o'n i'n cael gêm arall o gardiau.
A dim euogrwydd o adael cadw.
Na, dim, dim. Amser i oedd o de.